السلام علیکم دوستو سجنو بھراو وسیب واسیو سونا سائیں آج تاری خدمت اچ امان اللہ عرشہ صاحب دا ایک بے مثال ڈوڑا گھن کنے حاضر تھے ہیں این ڈوڑے دی فرمائش کیتی ہے سارے چینل تے ایک بھرائن لالا سرفراز خان سی انہاں دا نام ہے دادا سرفراز خان بھرا امان اللہ ارشد صاحب دا اے ڈوڑھا تہاڈی خدمت وچ پیش کرنے پے ہیں سن سو دوستیں نال بھی شیئر کرے سو ڈوڑھے دے بعد ایک تساں دوستیں کولو گزارش کرے سو ڈوڑھا سن کے نے درکیا نہ ونجائے او گزارش بھی سننی ہے خیر امان اللہ ارشد صاحب دا اے ڈوڑھا لالا سرفراز خان تواری نظر امان اللہ ارشد صاحب فرمیندن سائیں سارے پیریں گھنگرو شوق دے ہیں اساں نئیں تھکدے جتھ کتھ نچوا ساڈے پیریں گھنگرو شوق دے ہن اساں نہیں تھکدے جتھ کتھ نچوا اساں نچنا ہے تیڈے انگلیاں تے تھتھ نال بھاویں بے تھتھ نچوا بھاویں مسجد نے بھاویں مندر جل بھاویں اتھ نچوا بھاویں اتھ نچوا تیڈے ارشد ہتھ جو آ گئے ہوں تیڈی مرضی ہے ساکوں جتھ نچوا تیڈے ارشد ہتھ جو آ گئے ہوں تیڈی مرضی ہے ساکوں جتھ نچوا ساڈے پیریں گھنگرو شوق دے ہن اساں نہیں تھکدے جتھ کتھ نچواں لالا سرفراز خان بھرا تاری فرمائش اساں امان اللہ ارشد صاحب دا ڈوڑا پیش کر دیتے ہوں وہ گزارش کرنے ہیں جن اساں شروع تساں بھراواں نال ذکر کیتے سونا سائیں جہے بھی بھرا سارے چینل تے فرمائش کرنے وے اول تے سارے چینل تے کمنٹ کر کے ڈوڑے دا نام

اور ڈوڑھا اگر پہلے اپلوڈ نہیں تھیا تے بھرا اساں تابعدار اساں نوکری ڈیسوں ضرور تاری فرمائش کو پورا کرے سوں کیونکہ سی اے چینل اساں این سوچتے بنائے بھی اساں سرائیکی شاعری کوں جڑے وسیب دے سارے شعرا کرامن انہیں کو پروموٹ کروں انہیں دی تشہیر کروں ساڈے بہوں وڈے لکھاری انجھے ہیں جڑے گمنام زندگی گزرنے پین تساں دوستیں دے تعاون نال اساں چاہندے ہیں بھئی سونا سائیں ان دنیا وچ انہیں دا نام ہی گدا بنے روشن الفاظ وچ نہ گدا بنے ات واسطے ڈوڑے دی فرمائش کرے سو اپنا نام اور شہر دا نام کمنٹ اچ لکھسو اور ساڈے اون واٹس ایپ نمبر دے اوتے جڑا ہن وی تاکو سکرین تے ڈسدا پے اور اے تلو وی لکھیا کھڑے این دے اوتے اپنی تصویر پٹھیسو تاکہ اگر تساں چاہندے وے بھئی تاری تصویر وی نال آوے تے اساں تاری تصویر وی مطلب اون دے شو کرے سو ساکو دوائیں یاد رکھے سو اگر سارا کام ساری محنت تاکو پسند نہیں پئی ہے تے ویڈیو کو لائک تے شیئر کرے سو جڑے میرا نویں ہیں سونا سائیں